Ok, nawn ni ddechrau. Um, ga i groesawu chi gyd yma, nhw yma, a diolch am ddod. Um, da ni'n mynd i fod yn cael sgwrs heddiw yma ynglyn â'r iaith Cymraeg a tai cymdeithasol. Um, Mae'r gymdeithas wedi comisiynu Keith yma i roi um, uh, mwy o wybodaeth i ni a roi cyngor cyfreithiol llawn i ni ar, ar y sefyllfa bresennol sydd wedi diweddaru yn ddiweddar. Um, ac heddi yma, y gobaith ydy gwn ni gyflwyniad bach yn yma gen Keith, a wedyn gwn ni adborth ar y sefyllfa gan Steve a gan Jeff o wahanol um, y safbwyntiau. A wedyn, o'n i ymlaen i drafod, i ofyn cwestiynau a gweld lle da ni sefyll a gobeithio gwn i sgwrs reit dda. Oce, okay, Keith, gwn i ddechrau fo chi os gwelwch
Dyma da pawb. Uh, Keith Bush ydw i, dwi'n bargyfreithiwr, uh, a dwi'n bod yn gwneud sawl uh, peth yn y byd barnwrol ac uh, gweinyddol ac yn y blaen, uh, a na i ddim yn helaethu mwy am hynny. Ond jyst i, um, i ddweud, uh, i esbonio, yr uh, ddarn a roddes i ac mae'n Credu bod copïau o'r farn honno ar gael. Sorry, cofio fi'n well nawr? Gwych, diolch yn fawr. Mae copi o'r farn y roddes i, uh, y cyngor y roddes i, uh, ar gael. Ac gai jyst i gychwyn pwysleisio mai barn gyfreithiol ydy hon, um, a, a dwi yn ceisio gwneud hi'n glir yn dyfe mod i'n ceisio bod yn hollol wrthrychol a felly gobeithio bod hynny yn ychwanegu at uh, mae'n bod yn ddibynadwy felly ydy'r ydy'r fan felly. Gobeithio petawn ni, petawn ni wedi dod i gasgliad gwahanol bydde ni wedi dweud hynny. Felly, y man cychwyn yw y Comisiwn Cymunedau Cymraeg, ac un o'i hargymhellion nhw, argymhelliad 33, dylai awdurdodau lleol ac awdurdodau cynllunio ystyried a ellir datblygu modelau o ran gosod tai cymdeithasol neu wrth lunio cytundebau adran 106 lle gallai'r Gymraeg fod yn ystyriaeth gadarnhaol ochr yn ochr ag ystyriaethau eraill, ac mae'r amod hwnnw yn un uh, bwysig. Dylid, a mae, mae hwn wedyn yn, uh, uh, yn bwysig hefyd, dylid craffu ar unrhyw fodelau a ddatblygir er mwyn sicrhau nad oes anfantais yn anerbyniol i'r boblogaeth i Gymraeg ac i sicrhau cyd-ymffurfiaeth. a deddfwriaeth gydraddoldeb berthnasol, a dyna'r pwynt lle ofynnwyd i mi fynegi barn, a fyddai polisi dyrannu tai mewn rhai ardaloedd ar sail sydd yn cynnwys ystyriaeth o allu i siarad Cymraeg yn gyfreithlon ac yn gydnaws â deddfwriaeth sydd yn gwahardd gwahaniaethu, yn benodol Deddf Cydraddoldeb 2010. A fy marn bendant oedd, er nad oes 'na unrhyw rwystyr cyfreithiol o gwbl i wneud y Gymraeg yn ystyriaeth wrth lunio polisi dyrannu tai cymdeithasol. Ond, wrth gwrs, gyda'r nifer o amodau, a newn ni drafod yr amodau hynny. Fel mae'n digwydd, fe wnaeth y Cymdeithas Iaith trafod y cwestiwn yma ga, gyda Chomisiynydd y Gymraeg. Ac yr un oedd i barn hi yn seiliedig ar ddarn oedd hi wedi derbyn, ond yn ôl i pholisi doedd hi ddim yn fodlon datgelu y farn honno uh, i'r gymdeithas neu'r cyhoedd, a dwi'n deall yn iawn Yr sail i bolisi o'r fath. Felly oedd y Gymdeithas am gael rhywbeth mwy tryloyw, rhywbeth allan nhw ddweud, wel, nid yn unig da ni'n credu bod y bydde polisi felly uh, yn gyfreithlon, ond dyma y resymau pam. A felly, dyna beth dwi wedi gwneud, ydy edrych ar gyfreithlondeb ac esbonio uh, fy marn. Yym er yym yy gy- gy- yy ma' ma' hynny yn seiliedig ar ran yy fy marn i yn seiliedig ar nifer o amodau, mi wn i, ma' raid yym bodloni rhai amodau cyn y gallwch chi ddweud y byddai'r polisi felly yn gyfreithlon. Yym a- yy un cyntaf yw yy fel dywedodd yy y Comisiwn bod yn rhaid i'r Gymraeg fod yn ystyriaeth wrth y rannu tai, ond nid yr unig ystyriaeth, hynny yw, un o nifer o ystyriaethau gan gynnwys, er enghraifft, uh, lefel angen ceisydd am leti, am di. Felly, un ystyriaeth, ond nid yr unig ystyriaeth. Rhaid i unrhyw bolisi o'r fath, Niall, gael ei weinyddu yn deg ac yn dryloyw. Mae hynny yn egwyddor yn y gyfraith gyhoeddus gyffredinol, hynny yw, dyw e ddim yn gallu bod yn rhywbeth mympwyol, mae rhaid i rywun medru dweud, dyma pam mae penderfyniad wedi cael ei wneud, a mae hwnna yr un mor bwysig yn yr achos yma ac yn unrhyw achos arall. Yym, ac yy rhaid i'r polisi gael ei weithredu yn gymesur. Beth mae hynny'n ei olygu? Wel, dwi'n credu petai Cyngor Dinas Caerdydd, er enghraifft, yy yn dechrau seilio yy polisi dyrannu tai yng Nghaerdydd, gan rhoi yy ystyriaeth, Yy, i allu pobl i siarad Cymraeg yn syth, a bydde rhai pobl yn dweud, wel, mae hynny'n anghymesur, dyw hwnna ddim yn mynd i gyfrannu yn sylweddol at uh, nod y polisi. Nod y polisi, wrth gwrs, hybu a hwyluso defnydd uh, o'r Gymraeg. Fel mae'n digwydd, dwi'n credu bod y pwynt yna yn un dadleuol o gwbl, oherwydd yr oedd argymhelliad y Comisiwn cymunedau Cymraeg, yn seiliedig yn benodol ar y ffaith y byddaf yn cael ei anelu at gymunedau lle mae yna sensitifrwydd ieithyddol, felly cymunedau uh, o ddwysedd uh, siaradwyr Cymraeg sydd o dan fygythiad petai chi yn dod â uh, teuluoedd hollol ddi-Gymraeg i mewn i ardal sydd ar hyn o bryd yn weddol Cymraeg, ond sydd wrth gwrs yn fregus ac yn agored i gael ei hanseilio gan mewnlifiad o bobl di-Gymraeg. Felly, rhaid cofio bod 'na amodau. Wel, um, ar ben hynny, dwi yn credu bod e'n bwysig uh, i Lywodraeth Cymru uh, ddefnyddio'r pwer uh, sydd ganddi i rhoi canllawiau i gynghorau lleol ynglyn â'i polisi dyrannu. Uh, mae canllawiau felly yn rhai stratedo, mae rhaid i gynghorau cymryd sylw ohonyn nhw, a rwy'n siŵr y bydd, gydag unrhyw bolisi newydd neu unrhyw arferiad newydd, mae angen i gynghorau lleol fod yn ymwybodol yn union beth ydy oblygiadau y polisi a sut i weithredu'r polisi hwnnw mewn ffordd gyfreithlon. Felly, fel mae'n digwydd, mae yna broses o ail-edrych ar yr canllawiau hynny ar hyn o bryd ac dwi'n gobeithio'n fawr iawn y bydd Llywodraeth Cymru yn manteisio ar y cyfle i wneud hi'n glir bod cymryd y Gymraeg i ystyriaeth wrth ddyrannu tai cymdeithasol yn beth sydd yn dderbyniol ac yn wir, a mae, mae hwn yn rhywbeth sydd yn hollol creiddiol i fy marn i, sef bod polisi cyhoeddus yng Nghymru bellach yn cefnogi camau i amddiffyn ac i hyrwyddo yr iaith Gymraeg, ac felly mae unrhyw bolisi sydd yn cefnogi hynny, sydd yn atgyfnerthu hynny, yn un sydd yn hollol ddilys a mae hen bryd, dwi'n trio credu, i bob awdurdod cyhoeddus yng Nghymru derbyn hynny. Gair byr iawn, ni allwch ddim ddarllen yr hyn dwi wedi ysgrifennu, ond gair byr iawn am y resymeg. Yn gyntaf, ie, mae Ddeddf Tai yn dweud bod yn rhaid i bob cyngor cael polisi, cael cynllun ynglŷn â dyrannu tai cymdeithasol, a mae rhaid, o dan y polisi hwnnw, cymryd ystyriaeth o ffactorau fel yr angen i gael tai. Ydy pob rhywun yn ddi-gartref? Ydy rhywun mewn, mewn, mewn tŷ annigonol o ran ma, maint y teulu? A wedyn, mae'r ddeddf yn dweud bod yn rhaid i awdurdod rhoi ffafriaeth resymol i anghenion felly. Dyw'r Ddeddf ddim yn dweud mai dyna yr unig ystyriaeth sydd yn gallu bod yn berthnasol. Fel mae'n digwydd, mae yna achos, eraill i'r um, uh, tir a gwydd i ar y pryd, uh, yn tannu felly y ffaith bod gan cynghorau lleol yr hawl uh, i gael ystyriaethau eraill, i ddod ag ystyriaethau eraill mewn i'r pictiwr, a nid oes rhaid i bob tŷ gael ei ddyrannu ar sail angen yn unig. Yr ail uh, sail, i fy marn, ydy nad ydy iaith fel y cyfryw ddim yn uh, nodwedd sydd yn cael ei warchod gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Uh, mae Cymru Cymraeg a Cymru Di-Gymraeg yn perthyn i'r un genedl. Felly dyw iaith ar ei ben ei hunan ddim yn fater sydd yn cael ei warchod yn uniongyrchol gan y Ddeddf. Wrth gwrs, fe fyddai, mae, mae polisi uh, sydd yn cyfyngu gwasanaeth, er enghraifft, i rhai sydd yn gallu siarad Cymraeg, uh, yn rhywbeth sydd efallai, dyma'r ddadl, yn ffafrio Cymru, di-Gymraeg a, a, a, a Chymraeg, dros aelodau unrhyw genedl arall oherwydd Mae 'na fwy o debygrwydd bod Cymry yn gallu siarad Cymraeg na bod Saeson yn gallu siarad Cymraeg, ac felly, ie, allech chi ddadle bod prawf felly yn gwahaniaethu yn anuniongyrchol yn erbyn pobl o genhedloedd heblaw am y Cymry. Ond mae'r ddeddf yn caniatáu i chi wahaniaethu yn anuniongyrchol er mwyn yy achos neu nod neu amcan sydd yn ddilys ac ar y sail bod chi'n gwneud hynny mewn ffordd cymesur. Ac fel wedes i, mae'r nod o gryfhau a gwarchod a hybu y Gymraeg yn amlwg erbyn hyn i bawb o dan y gyfraith yn amcan ddilys cyfreithlon. Felly, i grynhoi, dwi ddim yn gweld unrhyw rwystyr o gwbl i gael polisi, ond mae angen i'r polisi gael ei weithio allan, mae angen i fanylion y polisi gael ei gweithio weithio allan yn ofalus, ac mae angen i'r polisi gael ei weithredu yn unol â safonau

cyn pregethwradwr tai. Rhaid mi phwysleisio o'r dechrau, dwi'n siarad yn bersonol, dwi ddim yn uh, siarad yn ar ran neb arall, neu yn eu cyrff, neu unrhyw cyrff gyhoeddus dwi'n aelod o, dyna'r uh, uh, rhaid a dwi'n dwi rhoi rhaid yn y dechrau. Um, so dwi wedi gweithio yn y maes tai uh, ers uh, 40 blynedd, dwi wedi ymddeol fel prifyddiadwr y tai caredigion, a Barcud, grŵp tai Parged, yy tair blynedd yn ôl. Yn ystod y gyrfa fi yy yn Lloegr ac yn yr Alban ac yn ôl gartref yn Ynys Môn, yym gweithio i Cyngor y Sir, yy arwain ar polisi tai o dan y ddeddf, y cyn ddeddf yym 88 a wedyn 1996, y ddeddf tai 1996, 'dan ni'n dal yn gweithredu ar. Yym. So, mae pwnc, pwnciau llosg wedi, wedi dod, dod i fyny ers i mi dod yn ôl yn y 90au neu i Gymru i gweithio i'r Cyngor Sir Ynys Môn ac wedyn i Cymdeithasau Tai yn y Gogledd ac uh, yn 2009 nes i dod i lawr i Geredigion i sefydlu Tai Ceredigion a un o'r pwnciau llosg wedi bod dros y blynyddoedd ydy cysylltiad lleol ac os ydy o'n posib i roi pwyslais yym yn y polisi gosod tai yym ar gysylltiad lleol a faint faint o bobl. So ma' 'na lot o yym trafodaeth wedi bod dros y blynyddoedd. Pan naethon ni sefydlu Tai Ceredigion yn Geredigion 2009 oedd un o'r amcanion yy un o'r chwech amcanion sta- strategol Tai Ceredigion oedd amddiffyn y iaith Gymraeg ac yn datblygu'r iaith Gymraeg efo staff, efo tenantiaeth, efo cymunedau lleol, a bod pobl ar y bwrdd yy hefyd yn cynrychioli'r cymuned lleol. So oedd hwn yn amcan pwysig iawn i'r gymdeithas. Um, yn uh, 2020 wnaethon ni ymuno efo'r Gymdeithas Tai a Canolfan Cymru yym oedd yn wahanol iawn, dim lot o bwyslais ar y iaith Cymraeg, so oedd hwn yn yn yn ddiddorol. Yym dwi'n mynd i siarad amdan example lle 'dyn ni wedi wneud be be sy'n awgrymu yy mae'n posib i wneud, sef roi un o'r ffactorion i ystyried pan osod tai o dan polisi gosod tai lleol yym ydy'r ydy pobl yn medru siarad Cymraeg neu yn dysgu siarad Cymraeg. A mae hwn yn pwysig mewn cymunedau lle mae'r Cymraeg fel iaith cymunedol ar dan bygythiad. Yym, dwi'n mynd i sôn am yr example yn Machynlleth a dwi'n meddwl, dwi'n credu bod hwn ydy'r unig, yr unig example yng Nghymru lle mae'r iaith Cymraeg wedi cael ei ystyried yn ystod proses o gosod tai o dan y polisi gosod tai lleol. Um, mynd yn ôl dipyn bach, ar ôl uh, ym 19, 2019, nath uh, Canolfan, uh, Cymdeithas Tai um, Canolfan Cymru yn rhoi can, cais caniatâd cynllunio i mewn yn efo Cyngor Sir Powys i codi unedeg o fflatiau yy un a dwy lofft ym Machynlleth ar hen safle CCF yym reit reit yn canol Machynlleth. Yy ar y pryd oedd 'na Welsh Assessme- Welsh Impact Assessment yy fel fel rhan o'r proses ac oedd o'n dangos bod 65 y canran o bobl yn Machynlleth wedi eni yn Machynlleth yn siarad Cymraeg. a 66 o bobl sydd yn byw ym Machynlleth oedd yn siarad Cymraeg. So oedd o'n cym cymuned cryf efo'r Cymraeg, ond oedd y nifer o siaradwyr Cymraeg wedi, wedi, wedi dod i lawr um, efo census um, diweddar. So oedd na lot o trafodaeth ynglyn â'r uh, proses uh, cynllunio, cais cynllunio, a oedden nhw wedi gofyn os, os oedd na rhywbeth fedrwn nhw'n wneud Doedd y Cymdeithas Tai Canolfan Cymru ddim efo agwedd lle oedden nhw isio wneud rhywbeth, so doedd 'na ddim byd yym oedd raid iddyn nhw wneud. Gaethon nhw ganiatáu cynllunio, ond syth ar ôl mwy na lai, wnaethon nhw dod aton ni fel Tai Cymreigaidd yn gofyn am merger, so wnaethon ni mergio yn 2020. Ac so, pan oedd yr fflatiau yn cael eu adeiladu, oedd 'na cyfle i ni wneud rhywbeth efo polisi gosod tai lleol. Oeddwn i wedi bod yn ystyried gwneud yn union yr un peth yn Crymych, oherwydd rhesymau debyg iawn, yym pan oeddwn i wedi prynu Villa Farm yn Crymych, reit yng nghanol Crymych, yn Pembs, yma. Yym oeddwn i wedi gaddo, o'n i wedi gaddo yn bersonol, ar, drwy, yn ystod y proses ganiatau cynllunio yna, a'r teledu, yym cyfweliad teledu wnes i wneud ar y pryd, bod ni'n mynd i trio ystyried y iaith Gymraeg pan o'n ni osod y tai newydd yn Crymych. Digwydd bod, oherwydd y merger efo yym Cymdeithas Tai Cynalon Cymru ac yym amser adeiladu, oedd y fflatiau yn Machynlleth yn mynd i fod yn yym barod cyn yy y datblygiad oedd yn crymach. So wnaethon ni penderfynu, mae Larry Jenkins yn eistedd yma, sydd yn cyn cyfarwyddwr tai Tai Ceredigion, um, oedd hi a fi yn ystyried, wel, mae'n well i trio fo am y tro cyntaf yn Machynlleth, cos mae hwn yn mynd i digwydd cyn hynny. So wnaethon ni ymgynghori yn llawn efo Cyngor Dref Machynlleth, efo Cyngor Sir, Cynghorydd Sir lleol efo Cyngor Sir Powys sydd oedd y oedd y yy efo'r yy rhestr ar y cyd. So oedd 'na cofrestr aros ar y cyd rhwng y cymdeithasau tai oedd yn gweithio yn Powys ac y Cyngor Sir. Y Cyngor Sir sydd yn redeg yr yy rhestr ar y cyd. Ac doedd yn ddim gwrthwynebiad gan y Cyngor Dre, oedd nhw'n cefnogol iawn o'r datblygiad. ar y polisi yy gosod lleol. A be' oeddwn ni wedi deud yn y drafft polisi gosod lleol yym oedd bod ma' raid ystyried anghenion tai fy- fy- fel 'dan ni wedi clywed, dyna'r prif peth. M- m- m- oeddwn ni arfar dy- yy defnyddio cysylltiad lleol mewn polisi yy gosod tai tai cymdeithiol yn barod. yym gweithwyr allweddol, bobl sydd ar incwm isel sydd yn gorfod neu angen gweithio tu mewn yym canol Machynlleth er enghraifft, yym gweithio mewn ysgol, yy yy dyn tân, yy beth bynnag oedd y reswm. So oedd hwn yn cael ei adeiladu i mewn a hefyd am y tro cynta' wnaethon ni ddeud oherwydd bod y bod yr yym y Welsh yy yr impact assessment ar yr iaith Gymraeg yn lleol yn Machynlleth. Mae'n pwysig i ni wneud rhywbeth ar y iaith hefyd i amddiffyn y iaith. A mae hwn yn cyd-fynd efo uh, am, un o'r amcanion cryf tai credigion ers 2009. So, wnaeth ni roi o yn y polisi am y tro cyntaf, a tho trwy'r cyngor sir, cyngor dre, bwrdd um, tai, y grŵp tai baricade, ac doedd yn ddim gwrthwynebiad. So, wnaeth ni mynd ymlaen a osod yy y fflatiau yna i bobl lleol, efo gysylltiad lleol, rhai ohonyn nhw ella yn gweithio yn agos iawn i'r canol y dre, um, bob un ohonyn nhw yn siarad Cymraeg neu yn dysgu Cymraeg um, trwy'r cyfweliadau efo nhw, so bobl ar y restr aros ar y cyd gan Cyngor Sir, felly mynd rownd lawr y restr, anghenion tai, ydyn nhw'n gweithio yn lleol, oes na gysylltiad lleol, dyna oedd y priorities, a hefyd ar ôl wneud hynny, yd- ydyn nhw'n siarad Cymraeg neu yn dysgu Cymraeg, actively yn siarad Cymraeg, ac oedden ni'n testio hwn mewn cyfweliad. So yn y diwedd, 'swn i'n deud bod ella bod 90 y cant o'r ff- fflatiau, un ar ddeg fflatiau wedi cael ei osod, yy mae'n debyg. Yym so fydd sydd yn mwy uchel na'r nifer o bobl sy'n siarad Cymraeg yna. So dan ni wedi gobeithio bod ni wedi helpu rhyddhau yr yym yy y iaith yn lleol ym Machynlleth. A wedyn dwi'n credu, oherwydd dwi 'di gadael Barcud ers tair blynedd rŵan, dwi'n credu bod nhw wedi osod yy y tai newydd wrth ymyl yr ysgol yn Crymych ar y efo'r un polisi. So dwywaith ella. Wel ie unwaith. pobl i dwywaith. So dwi'n falch iawn bod, bod ni wedi clywed bod o'n ddim yn erbyn y cyfraith beth ni wedi wneud. Weithiau ti'n gorfod wneud cymryd risg ac oedd, oedd, oedd y amcan am diffyn y iaith a, a promotio'r iaith mor, mor pwysig i tai ceredigion uh, cyn y merger yn y Mid Wales bod o'n i'n meddwl oedd y leri a fi a bobl arall ti'n mewn y cymdeithas yn meddwl y cryf ac, ac yr aelod y bwrdd ar y pryd. yy meddwl yn credu bod yn pwysig bod ni'n neud o. So 'dan ni ddim wedi ca'l legal challenge. O'n i'n hanner disgwyl challenge, deud y gwir. Yym so ma' pob peth dwi 'di deud yn yn pethe cyhoeddus, dwi ddim yn dwi'm 'di deud dim byd sydd sydd ddim yn cyhoeddus, yym ma'r yy statudau yna yym ac 'swn i'n galw i ddech- i i gorffen darn fi a cyn i ni mynd i cwestiwn 'swn i'n 'swn i'n gofyn nhw ar galw yym yn personol, dwi'n go- gofyn am y Llywodraeth Cymru newydd i roi y guidance newydd allan sydd yn cyd-fynd efo efo Ddeddf Tai 1996 a gofyn i bob cymdeithas tai a bob cyngor sydd dal efo stoc tai neu'n datblygu tai i ystyried iaith ac Ateb y cwestiwn, os dach chi ddim yn ystyried y iaith Cymraeg fel rhan o'r proses o gosod y tai, deu pam wa- pam, eglurio pam dach chi ddim yn neud o. So, ochr arall yn hytrach na deud dyna pam ddylwn ni, ma' gofyn iddyn nhw deud pam ddylwn nhw ddim yn neud. You know, be di resyma pam? Cos mae'n mae'n mor pwysig, y gwaith dwi'n neud fel consultant tai ar hyn o bryd efo research company ar ar ran y Llywodraeth Cymru, Yym, dwi'n siarad efo bobl, un un un o'r pobl yma heddiw yym sydd yn byw ar y llyn, sy wedi cael grantiau i datblygu tai lleol. Mae'n pwysig iddyn nhw gwybod hefyd bod o ddim yn erbyn y cyfraith i ddefnyddio yy iaith Cymraeg yym fel un o'r criteria pan maen nhw'n osod tai ac roi o i mewn i polisi gosod tai lleol. So hapus i i ateb unrhyw cwestiwn yym.

a hyder roi hyder i Cyngor y Sir i wneud penderfyniad da iawn ar gosod tai lleol. Dwi'n credu, efo bob cymuned yym yn y cefn gwlad neu ddim yn y cefn gwlad, bod 'na angen, mae'n lot well i cael posod, gosod, polisi gosod tai lleol iawn, oherwydd dach chi'n ga- ymgynghori efo bobl sydd yn byw yn yr ardal yna, ti'n wneud anghenion, yn lleol, wneud asesment o anghenion lleol, ac ystyried y criteria sydd yn pwysig i'r cymuned yna a'r poblogaeth yna, fel rydyn ni'n gwneud yn Machynlleth ac yn Crymych wedyn. Yym dwi'n meddwl bod yna gormod o ping-pong rhwng Llywodraeth Cymru a Cyngor y Sir, a mae'n bwysig i'r cymunedau lleol, fel dach chi'n cynrychioli, i gofyn am cyfarfod lleol. efo Cyngor Sir, efo Cymdeithas Tai, pwy bynnag ydy'r Cymdeithas Tai sydd yn datblygu yn lleol. Mae cylwyddoldeb arnyn nhw, y Cyngor Sir a Chymdeithas Tai, pwy bynnag ydyn nhw, i ymgynghori yn iawn, dim tick box, ond defnyddio'r uh, y rwydwaith o um, hwylusydd tai gwledig um, sydd wedi cael ei ariannu gan rai cymdeithas y tai fel Tai Greigio a'r Llywodraeth Cymru. Um, Wneud y gwaith yn lleol, siarad efo bobl lleol, dallt be' ma' 'na po- be' ydi'r problem, os ydi pobl sydd yn gweithio yn yr ysgol fel teaching assistant ddim yn medru yn byw mewn carafán er enghraifft, yym mae'n pwysig i ddallt yr anghenion a wedyn be' ydi effaith ar y iaith, os 'di o'n os 'di o'n cymuned efo lot o Cymry Gymraeg neu o dan bwysa',

cryf iawn, dwi'n credu bod rhaid i ni wneud rhywbeth i amddiffyn y iaith mewn trwy'r gwlad, dim jyst mewn y ffin, ar y ffin, neu yn Sir Fôn neu yn Gwynedd, ond trwy'r trwy trwy Gymru i gyd.
Os dim llawer da fi i ychwanegu, dwi ddim yn synnu i glywed bod na gyfreithwyr a gweinyddwyr ac yn y blaen sydd yn defnyddio rhyw ffug ddadleuon fel esgusodion yn beidio gwneud dim byd, a bod hyd yn oed lefel o wrthgymreictod yn eu plith nhw. Ond yn gyfreithiol, dyw hynny ddim yn dderbyniol bellach. Erbyn hyn mae gyda ni gyfoeth o sail cyfreithiol gyda ni yw Mesur y Gymraeg 2011, gyda ni Deddf yr Cenedlaethau'r Dyfodol, mae gyda ni Cynllun Cymraeg uh, 2050, y cyfan fel rhan o'n bolisi cyhoeddus yn Cymru sydd yn cefnogi cynyddu Yr iaith Gymraeg. Hys- hwyluso a a hyrwyddo a chynhyddu, cynhyddu'r Gymraeg. Felly, beth yma agweddau hynny, os oedden nhw erioed yn dderbyniol, dydyn nhw ddim bellach ddim yn yn dderbyniol bellach.